Indi Fred şo gül kärekini mende bir soňky şou biznesdaky täzelikler diýip bir kiçiräjik bir aýt ýazyn-da. A, gülküli. Hawa.
Ýa hakykat bile baglymy? Degişme.
Şou biznesdaky soňky täzelikler. Meşhur estrada ýyldyzy Jelil Nurberdiýew aýpadyny goýup barany üçin toýdan surata düşüp yzyna gaýdypdyr. Arsiniň aýdymlarynda täsin bir güýjüň bardygy ýüze çykaryldy. Muňa subutnama hökmünde onuň soňky sowup duran toýlarynyň birinde ikinji aýdymyndan soň toýda oturan doga bitdi ma aýpadamyň özüniň ýerinden turup çykyp gideni aýdylýar. Mekan Ataýew garran ak. Ol lukmanlara baryp arzyny aýdanda lukmanlar Siz panýataňyz bilen deň ösýäňiz diýipdir. Tä şu Tuligerf Ogulbeg aýdymyny her toýda iki gezek aýdanda elindäki aýwaç sagady üç minutda bir kilometr geçýänini görkezýär diýýär. Söhbet Jumaýewiň iň uly arzuwy elitny bagşy bolmak. Şoň üçin hem ol ýakynda elitga göçdi.
Nesip etsin. Hajy bilen Hemraň gadyryny bilmek üçin indi gapdalyndan arsynam tutýarlar. Toýa tutmana barýan adamlaryň gürrüňinden alaňda, Ýagşyny görmek jennet, Myrady görmek minnet diýýärler. Azat Orazow Soprano Mamina döreden Suw sep aýdymyndan soň öňki işine täzeden başlady. Bu hakda Azat Oraz bilen bile işleýän Täze aý kalbasaň işgärleri Instagramda surat paýlaşdylar diýýär. Mergen Annamuhammetowyň zehin bäsleşigine gatnaşyjylaryň hemmesiniň indi Mergen bilen gatnaşmaýarlygy aýdylýar diýýär. Onda bir zat bar. Ahmet Damdam Aýdym-saz karýeramy ýapaýynmy diýip Instagramda post goýdy. Bu post bir minutda on ýedi müň laýk aldy diýýär. Halypa, meşhur satirikler tikgi potdyşyň oýunlary hijem ýatdan çykmaýar. Sebäbi iki müň ikinji ýyldan şu güne çenli baran toýunda oýnap ýatladyp durýarlar. Hajy Ýazmamedow hakyky bagşy. Ol sungatda sypatyň wajyp däldigini dokaza etdi. Ýöne onuň tersine Jelil Nurberdiýew sungatyň wajyp däldigini dokaza etdi. Meşhur sungat ýyldyzy Rüstem Hallyýewiň obadaky sowun agyr toýundan soň başagaç söweşjene baş çyk ýaly ýüze çykdy.
Türkmen göreçden diýýäňmi? Hemra Rejepow on dokuzynjy apreldaky bir sagatlyk gutlag toýuna az-owlak skidka etdi. Onda toý ýetse skidka derek Arsin gruppasy bilen doly toý goýup beräý diýip diýýär.
Hu arsa kän degýäňaý.
Mät Nazarowyň aýdymlary öz ýüzünden on esse gowy tanalýar diýýär. Mät Nazarow soňky çykaran albomynda öz ady familiýasyna derek Tekilany aýdýan oglan diýip ýazdyrtdyýar.
Merdan.
Halypa Akyş Saparowyň hiç kimiň göwnüne degmän toý sowan ýeriniň bardygy aýdylýar. Bar eken diýýärmi? Bar eken. Ýüz ýigrimi kilogramy baran Atajan Eýýubow soňky toýlaryna pul üçin däl-de, horlanmak üçin gidýärligi rüri berýär. Gurbaş Ataýew soňky alty aýda gulagyma bal çalýan Geýniş, Kalita, Rekord, Döwdüň ýaly hitlary döretdi. Muşdaklar şunça hitden soň bir gowy aýdymam döretmegi haýyş etdiler. Öýme-öý gepleşiginiň alyp barşysy Espider soňky wagt ne toýda, ne işde görünýär. Nirdeka ýa öýme-öý elenip yzyny tapanok kadýa. Täzelik edemok-da. Taksist Mät Nazarowa Tekila diýen aýdymy diňläp görmegi maslahat beripdi. Taksist Taksist Mät Nazarowa Tekila diýen aýdymy diňläp görmegi maslahat beripdi. Owow ýa neme ediň aýdymyny çykartda klibini etmekde. Atageldi Garagdyýewiň öz bar toýlarynyň birinde DJ Arsy Älemgoşar diýen aýdymy ýerine ýetirdi. Halypa sesini çykarman aýdymy doly diňledi. Arsy özüne berilýän bahany bilmek üçin halypanyň ýanyna gelip, Halypa, älemgoşar aýdymy nähili ýerine ýetirdiň diýse, Atageldi garýa diýip, Tüweleme, reňkler-ä ýalňyşmançyk sanadyň diýýär.
Başga zady-ni hiç zat diýmändir.
Müňden birine gatnaşan Jeliliň şägirdini diňlän adamlar indi Jelile hakykatdan hem bagşy gözi bilen seredip başladylar diýýär.
Normalny eken-ä. Uhh.
Uhh. Oglanlar degişmedigine düşünýändirlaý. Kömür ýapyrba.